קודם ווייסט די גאנצע וועלט אז מיר האבן געהאט וואלן אין אמעריקא, און א פנים האט דאס שוין געענדיגט, אבער איין מענטש, איין מענטש וואס איז געווען א קאנדידאט אין די וואלן האט נאכנישט אונטערגעגעבן, און דאס איז אונזער פרעזידענט דאנעלד טראמפ. איז ווער וויל זיך אנשליסן אין דער דיסקוסיע, וואו האלט מען מיט די אמעריקאנער וואלן? נו, איך וואלט דער סאמאראדנער יענקי בין דאך איך, דאס הייסט דוד איז אויך א יענקי א געבוירענער אבער איך וואוין עד היום אין אמעריקע. נו וואס קען מען זאגן וועגן די וואלן, מיר האבן קוים צרות. געהאט א נצחון איבער טראמפ. ס'איז געווען א גרויסער געפאר אז ער זאל געווינען א צווייטן טערמין, און ווער ווייסט וואס ער וואלט אין דעם צווייטן טערמין אפגעטון. די אידישע וועלער האבן, אחוץ איין טייל פון די זייער פרומע, האבן אויך געשטימט פאר ביידן. כאטש טראמפ פארשטייט זיך איז געווען פאפולער אין ישראל און דאס וואלט איך געוואלט הערן פון אברעמינע אביסל וועגן דעם ווייל ער האט אפגעטון אסאך פאר ישראל דאס איבערפירן די אמעריקאנער אמבאסאדע פון תל אביב קיין ירושלים, וואס אלע פרעזידענטן האבן אין זייערע פלאטפארמעס געהאט צוגעזאגט אז זיי וועלן דאס טון, אבער קיינער האט זיך נישט גערירט פון ארט, נאר ער האט דאס געטון, און דאס וואס מען האט געשלאסן די פארבינדונגען מיט פארשידענע אראבישע מלוכות און יש אומרים אז ס'וועט זיין נאך א מלוכה א מוסולמענישע, איך וויל נישט ארויסזאגן קיין סודות פון חדר, נאר מ'זאגט אז אפשר אינדאנעזיע וועט זיין די קומענדיגע איסלאמישע מלוכה וואס וועט זיך פארבינדן מיט ישראל א דאנק דעם וואס אמעריקע, דאס הייסט טראמפ, וועט זיי רייך באצאלן דערפאר.

ניט געקוקט אויף דעם, וואָס ער האָט אַזויפיל שלעכטס אָנגעטאָן.
אַבֿרהמי, מיר ווילן הערן פֿון אײַך. ספּעציעל, איך וויל ספּעציעל אײַך באַדאַנקען פֿאַר אײַער זייער אינטערעסאַנטן און באַלערנדיקן באַהאַנדלונג פֿון די אַמעריקאַנער וואַלן, וואָס איר האָט איבערגעגעבן אויף אײַער ייִדישער ראַדיאָ-פּראָגראַם פֿון ישׂראל.

און ווי זאגט ער דער די שייגעץ איז שלעכט אבער די שיקצע איז גוט, יא די די מתנה איז א גוטע, איז דאס איז ערשטענס, צווייטענס איך מיין אז דער ענטפער צו זיינע באציאונג צו אידן איז אז ער איז א צינישער פאליטיקאנט ער איז נישט דאס הייסט נישט וואס ער האט זייער ליב דווקא די מעקסיקאנער און דווקא למשל שווארצע זאגט מען אז ער האט נישט ליב די אפרו אמעריקאנער אבער ס'האט נישט צו טון דאס איז פאליטיק ער זעט אז ס'פארהאן דא אן עלעמענט וואס קען אים שטיצן מאכט ער אזא א דאפלדיגע שפיל וואס נישט ער שטיצט זיי אויף ווען ער רעדט אבער ער שטיצט זיי אביסל. און וועגן ישראל אויכעט, דאס איז אויכעט פאליטיק, פאראן די עווענגעליסטן וואס זיי זענען, זיי גיבן געלט און זיי זענען גרויסע שטיצער. און וועגן די פראגע וועגן די זיבעציק מיליאן, איך מיין אז די מענטשן טראכטן נישט אזויפיל וועגן טראמפ ווי וועגן די קעגנער, די שנאה קעגן די דעמאקראטן, קעגן די פאליטיקלי קארעקט, קעגן די אויפגעקלערטע, קעגן די רייכערע קען מען היינט זאגן, דעמאקראטן וואס זיצן אין די אוניווערסיטעטן אזוי ווייטער פאראן אין געוויסע ראיאנען אין אמעריקע מענטשן וואס פילן זיך שטארק באדראעט אונטער דעם, זיי פילן אז זיי זענען אונטער א סכנה אז די אמעריקאנער אידענטיטעט זייערע און זיי טראכטן אז זיי זענען בעסער פון אונז, פון דאס איז פאראן דא אזא רעסענטימענט, אזא סענטימענט וואס האט שטארק געפועלט, נישט וואס מען האט זייער ליב געהאט טראמפ'ן, מען קען זען דאס אין אלע אנטקעטעס. וואס איז נאך דא געבליבן צו רעדן וועגן די וואלן? דאס איז דער ענין וואס ער רעזיגנירט זיך נישט איז דאס מיין איך איז נישט קיין פאליטיק דאס איז א פסיכאלאגישע פראבלעם דאס הייסט ווען איך וויל טראכטן וועגן א מענטש וואס איז דער סאמע צינישסטער איך רעד נישט וועגן מנהיגים וואס זענען באמת אכזריות'דיגע וואס האבן נישט קיין שום וואלטן דאס נישט געטון, דאס איז אים נישט מכבד דאס גיט אים גארנישט צו, גארנישט! דער איינציגע זאך איז וואס ער דארף זאגן זיך אליין און זיינע צוויי איך ווייס נישט זיינע נאענטע מענטשן אז ער איז נישט קיין לוזער דאס הייסט אז מ'טאר נישט מ'טאר נישט פארלירן אין קיין שום פארמעסט דאס איז א זאך וואס איז

וואס האט ער געטון אזוי געפערליך פאליטיק? זיין זיין אופן פירן זיך איז א משוגענע, אבער אדרבה זיין פאליטיק איז פון שלום פון איין זייט, די שטייער רעפארם איז נישט געווען זייער א שלעכטע, די וואס, איך בין נישט קיין לינקער אין עקאנאמיע, אבער די וואס זענען לינקע קען מען זען אין דעם געוויסע די לינקע עלעמענטן, דאס הייסט די פראטעקציאניזם, איז נישט קיין רעכטע פאליטיק. און בכלל, איך קען נישט זען וואס איז דער גרויסע קאטאסטראפע וואס ער האט דורכגעבראכט, חוץ דעם וואס זיין סטיל איז א מיעסע, אן עקל, פשוט נישט צו גלייבן, יעדן טאג רעדט ער אזעלכע נארישקייטן. אבער וואס זענען די זייער שלעכטע רעזאלוציעס וואס ער האט געבראכט? די זייער שלעכטע החלטות וואס ער האט דורכגעפירט? שווער צו זען, פראן קליינע זאכן, פראן זאכן, אבער קיין קאטאסטראפע אין אמעריקע איז נישט געשען, די קאטאסטראפע איז אין די שפאנונג, די משוגענע שפאנונג און דער אופן זיין סטיל. דוד כץ.
יא.
נו, מיין פערזענליכע מיינונג איז, קוקנדיג מער איצטערט פון אייראפע, איך בין א ניו יארקער געבארענער נאר איך לעב מיינע אלע ערוואקסענע יארן אין אייראפע, איז דאס איז טייל פון א פענאמען אויף דער וועלט, א וואקלעניש אין דער סטאבילקייט פון דעמאקראטיע, אז מען זעט דאס אין איין תקופה אין אמעריקע, אין ישראל, אין פוילן, אין אונגארן, אין לענדער וואו ס'איז געווען וואו לענגער וואו ניט אזוי לאנג א סטאבילע דעמאקראטיע, איז א סכנה, און ווי מיר ווייסן פון דער געשיכטע, אז עס קען עס קען זיך וואקלען, עס קען זיך פונאנדערברעכן, ס'איז ניט אזוי גאראנטירט ווי מיר האבן געמיינט. פון די זיבעציק פלאס די עטליכע און זיבעציק מיליאן וואס האבן געשטימט פאר טראמפ, וויפיל גלייבן היינט אז ער האט פאקטיש געוואונען און מען האט ביי אים צוגעגאנגען? דאס איז היינט די פראגע, ניט וואס ער אליין הייסט אז ס'וועט זיך עפעס וואקלען דער יסוד פון פון געווינער און פארלירער, איך מיין אז דער סימן מובהק פון דעמאקראטיע איז דאס וואס רופט זיך דער פענדולום, אז אמאל איז דא איין פארטיי, גייט אוועק אפאר יאר די צווייטע פארטיי, פענדולום נוץ איך אים פיגוראטיוו אינזין ווייל די אידישע ווערטער, דער פאמפעדיקל, דער רומרא איז ניט גענוי צוגעפאסט, דאס איז מער פאר א זייגער, אבער אז א פאליטיק איז אלע פאר יאר, דער פארלירער פארשטייט אז אין עטליכע יאר ארום קען ער אדער זי ווייטער קעמפן און דאמאלט געווינען. דאס איז דער אטמאספער פון דעמאקראטיע, און ס'וואקלט זיך. איצט אויב, איך ווייס נישט צו ס'איז אינטערעסאנט ווי אזוי קוקען אויף דעם אידן אין ליטע, אין לעטלאנד, אין רוסלאנד, אין אוקריינע היינט, איך קען אויף גיך, אויב עס אינטערעסאנט, איבערגעבן עטליכע קאנקרעטע צוגאנגען ווי איך צעטייל מיינע חברים אין גרופעס. די ביי וועמען ישראל שטייט אין צענטער איז טראמפ א גאט, א גאט וואס מען טאר נישט לאזן פאלן אויף אים קיין האר, איבערגעפירט די אמבאסאדע, געמאכט שלום מיט די אראבער, מאכט א קיצור די אייניקלעך זענען אידן, ניטא קיין סוף אז דאס איז א מין, די וואס זענען אביסל געלערנט אין תנך רופן אים פשוט כורש, דער קעניג פון פרס וואס האט אומגעקערט די אידן אויף ירושלים, דאס איז איין גרופע, דערנאך איז דא א צווייטע גרופע אידן וואס האלטן אפילו ווען זיי זענען זעהר קעגן פוטין און דעם פוטיניזם און די דיקטאטור און אזוי ווייטער, האלטן זיי אז ס'איז זייער וויכטיג אז זאל זיין שלום צווישן אמעריקע און רוסלאנד און זאל בכלל ניט זיין קיין נייע מלחמות ווי די חברים ווי ווי אברמי האט שוין דערמאנט אט אט די גרופע האלט אויך זייער פון טראמפ אז ניט ער האט אריינגעפירט די אמעריקאנער אין איראק אדער אין אפגאניסטאן אז אויף אין זיינע יארן האט מען ניט אנגעהויבן קיין נייע מלחמות מיט געשפילט אלערליי משוגענע דראמעס מיט מיט דעם פון צפון קארעא און אזוי ווייטער.

משוגעת'ן פון טעאטער און ניט קען ניט קוקן קיין נודנעם פּאָליטיקער וואָס לערנט עפּעס פון אַ רעדע וואָס מע האָט אים געשריבן און מע פאַרמאַכט גלייך. הייסט דאָס אַז ער האָט אַ סך סימפּאַטיע. איז די וואָס זענען קעגן אים זענען מסתּמא אַ מיעוט פון איבערגעצייגטע דעמאָקראַטן וואס און קולטור מענטשן מיט הויכער בילדונג און הויכער דערציאונג וואס דריקען אויס א עקל צו זיין לשון צו זיין כסדרדיגע אפרייסונג פון יעדן אפאנענט פון יעדן וואס איז ניט קיין אונטערלעקער און אזוי ווייטער נו און ס'טוט זיך ס'לעבעדיג איז איך מיין אז נאך אין צוואנציגסטן יאנואר אויב עס איז טאקע זיין אלס מיר צעשען בשלום דער איבערגאנג און אזוי ווייטער וועט זיך אלץ איינשטעלן. נו, אפשר וועלן מיר צוריק קומען צו אברעמי'ס פראגע וועגן וועגן דעם וואס האט טראמפ פאקטיש געטון וואס איז אזוי קאטאסטראפיש אדער כמו קאטאסטראפיש, אבער לאמיר אריבער גייען צו ישראל'דיגע וואלן, נעכטן האב איך זיך דערוואוסט אז די רעגירונג האט זיך צעפלאצט, און באלד ארום פורים צייט וועט זיין נאך וואלן, וואס טוט זיך אויף רעמי? יא איז אין אמעריקע כאטש די וואלן זענען געווען אזוי שווער אין אמעריקע די וואלן שלעפן זיך שלעפן זיך א גאנצע יאר צוויי יאר פרעלימינארע וואלן און דא אין ישראל מיר מאכן וואלן זייער אסאך ס'איז נישט אלעמאל געווען אזוי אבער איצט איז שוין א פערטע מאל אפילו אן קיין גרויסע דראמע דאס הייסט מענטשן נעמען דאס אן כאילו אקעי איז נאכאמאל וואלן. איז איך ווייס נישט וואס אינטערעסירט די מענטשן, פשוט באשרייבן וואס איז געשען, ווי עס איז געקומען צו דעם, אדער וואס זענען די אויסזיכטן אויף די צוקונפט? יא, האקעצער אויף איין פוס. אויף איין פוס? שווער צו זאגן. עס איז אויפגעשטעלט געווארן א פאראייניגקייט רעגירונג וואס איז געווען א רוטאציע רעגירונג, די איינציגע זאך וואס געווען א פלאנטער וואס נתניהו האט נישט באוויזן צו מאכן א קאאליציע, די רעכטע לאגער אין ארץ ישראל איז אסאך א גרעסערער, אבער מענטשן וואס זענען קעגן נתניהו זענען נישט איינגעשליסן אין זיין רעגירונג, דער עיקר רעד איך וועגן ליבערמאן, און נאך מענטשן וואס האבן געשטימט צענטראל פארטייען פשוט קעגן נתניהו, און דער אויף וועם מען האט געמאכט א רעגירונג האט מען געמאכט רוטאציע, די רוטאציע דארטן האט מען. צוגעזאגט אבער מיט א געזעץ און א גרונט געזעץ אויף אין ארץ ישראל אזא זאך אז ער גאנץ ווערט גאנץ איז דער פארזיצער פון כחול לבן די גרעסטע אפאזיציע פארטיי דאס איז געווען א פארטיי פון דרײַסיק מאנדאטן דאס איז א פערטל פון כנסת דארטן ער וועט זיין דער פרעמיער מיניסטער אין סעפטעמבער. איין זאך וואס מען האט נישט גאראנטירט אז זייט מען פירט נישט קיין נייע מדינה בוזשעט איז פאראן דא א געזעץ אז אויך א גרונט געזעץ אז מען גייט צו וואלן אויטאמאטיש ס'איז נאך קיינמאל נישט געטראפן ס'איז געווען פאלן וואס מען האט געזאגט מען קען נישט דורכפירן קיין מדינה בוזשעט איז לאמיר פשוט גיין צו נייע וואלן אבער

ארויסקריכן פון דארטן ווייל זיינע שאנסן אין געריכט זענען נישט קיין גוטע, מיינט ער אז ער וועט געפינען עפעס אן עצה. וועגן דער צוקונפט, דאס איז אינטערעסאנט איז לעצטנס איז געווען פאראן א מענטש וואס הייסט גדעון סער, ער איז א ער מיט נתניהו גיבן זיך נישט קיין עצה שוין א לאנגע צייט, נתניהו האט פשוט קריגט זיך מיט יעדער איינער אין זיין פארטיי אין דער ליכוד פארטיי וואס ווערט אביסל שטארקער אביסל בעסער, און ער האט געקריגט זיך מיט אים זייער שטארק, און ממש אן אומארטן צוויי וואכן צוריק איז ער רעזיגנירט פון ליכוד און געזאגט איך מאך א נייע פארטיי, איך שטעל מיין קאנדידאטור אויף פרעמיער מיניסטער, און ארץ ישראל האט דאס זייער, איך וויס נישט צי אלע ווייסן, ארץ ישראל האט דאס זייער ביליג ווייל ס'נישטא קיין, מ'שטימט אין איין צעטל, איין צעטל שטייט אויף דעם די נאמען פון דער פארטיי, נישטא קיין בולעט, נישטא קיין מייסעס, איין צעטל שטייט א נאמען פון א פארטיי דאס איז דאס, די פארטייען אין כנסת זיי קלייב און אויך דעם פרעמיער מיניסטער. דאס הייסט דער פרעמיער מיניסטער ווערט נישט, איז יעדער איינער קען זאגן איך בין א קאנדידאט אויף פרעמיער מיניסטער פארוואס נישט איז ער זאגט ער און ער איז שטארק מצליח אין די אנקעטעס גדעון סער און ער רעדט שארף קעגן נתניהו נאך א מענטש איז נפתלי בנט, דער פארזיצער פון ימינה, דאס איז דער מער רעכטע פארטיי, פרומע, און ער אויך שטעלט זיין קאנדידאטור, ממש היינט האט ער געהאלט א רעדע, ער וויל אויך זיין פרעמיער מיניסטער, און פריער איידער גדעון סער איז אריין איז ער געווען זייער שטארק, מענטשן וואס זענען אנטוישט מיט נתניהו אבער זענען רעכטע. די נייע די צוויי פארטייען דער עיקר די נייע פארטיי תקווה זי הייסט איצטערט תקווה חדשה, נייע האפענונג, מסתמא איז דאס א צייטווייליגע נאמען, די פארטיי איי דאס וואס איז אינטערעסאנט פון די פריערדיגע מאלן איז רעכט, זיי רעדן רעכט און זיי, און איך מיין אז אין די קאפען וועלן זיי רעדן ווייטער שטארק רעכט און אבער קעגן נתניהו, און דאס איז אינטערעסאנט ווייל נתניהו פרואווט אלעמאל מאכן דאס אקעי איר האט מיר נישט אזוי ליב, ס'פאראן די וואס האבן אים זייער זייער ליב, מ'רופט זיי אין ארץ ישראל ביביסטן, אבער ס'פאראן רעכטע וואס האבן אים נישט ליב, זאגט ער אזוי וועט ניט שטימען פאר מיר, וואס וועט זיין? וועט זיין די לינקע וועלן צוריק קומען, אוי און וואס וועט זיין דעמאלט, אן אומגליק, און די רעכטע עלעמענטן כאפן זיך די לעצטע מינוט און שטימען פאר אים. איצטער, די סטראטעגיע זעט אויס, קוקט אויס צו זיין שווערער. אבער אין ארץ ישראל, די וואלן ענדיגטן זיך נישט אין די טאג פון די וואלן, שפעטער דארף מען אויפשטעלן א קאאליציע, פארן רעקאמענדאציעס צום פרעזידענט, א קאמפליצירטע פראצעס וואס דארטן די שאנסן, דאס איז א שפיל אזוי וואס נישט דו פרובסט, נישט מען פרובט אויפשטעלן א רעגירונג, מען פרובט שטעלן יענעם אויפשטעלן א רעגירונג, אסאך מאל איז דאס גענוג. די אראבישע פארטיי איז א אינטערעסאטע פאקטאר וואס קומט נישט אריין בדרך כלל אין קיין שום רעגירונג אבער מען דארף האבן זעכציק מען דארף האבן א העלפט פון דער כנסת און צוזאמען מיט זיי, בקיצור פארן דא פארשידענע שפילן, ווי וועט עס זיך אויסשפילן נאך נישט קלאר, גיי די פרומע פארטייען איז א אינטערעסאנטע פאקטאר. איין זאך וויל איך וויסן, אלע די פירענדיגע. פארטייען קלינגען ווי פליגלעך פון נתניהו'ס פארטיי און די פירער זענען געוועזענע גוטע חברים פון נתניהו, וואו איז דא א אזא גערופענע לינקער וואס איז כאטש אביסל איינשטימיג מיט אונזער אמעריקאנער דעמאקרעטיק פארטי?
דאס איז אינטערעסאנט, אמאל איז געווען אויפגעשטעלט די מדינה קען מען זאגן, אזוי זאגט מען, אסאך מאל פאר די וואס האבן דאס נישט ליב, אז די עבודה פארטיי וואס איז די אמאליגע מפאי, די ארבעטער פארטיי פון ארץ ישראל, האט אויפגעשטעלט די מדינה, מען קען זאגן ס'איז געווען א, די מדינה האט זיך געפירט פון א קאאליציע פון פארטייען אבער דאס איז געווען די חשוב'סטע און זיי האבן געהאט די רעגירונג גאנצע דרייסיג יאר אן קיין שום צעשטערונג. ביז די פארטיי גייט אונטער אינגאנצן, פארלירט זיך אינגאנצן. און די סיבה דערפאר איז, איינע פון די סיבות איז ווייל זיי פלעגן אריינקומען אין די קאאליציעס כסדר, האט מען נישט געזען אין זיי אן אלטערנאטיווע. דאס איז די פארטיי. פראן מרצ וואס זענען א גלגול פון א גלגול פון מפאם וואס איז געווען אמאל א מער סאציאליסטישע פארטיי,

איך ווייס צענטראל לינקע ער האט געשטיצט די ארויסגיין פון די שטחים דאס איז דער עיקרדיגער וויכוח טעארעטיש על כל פנים דאס איז דער וויכוח וואס הייסט רעכט און לינקס אין ארץ ישראל איז געווארן זייער נישט קלאר די לעצטע יארן צוליב די וויכוחים ארום די פערזענליכקייט און דער אופן רעגירונג פון נתניהו

און דאס קען מען אפשר צוגלייכן צו דעמאקראטישע פרינציפן. זאגט נאר וואס זענען די פרינציפן וועל איך אייך ענטפערן, ווייל אין אמעריקע די וויכוחים זענען ארום אנדערע זאכן, דאס איז זייער אנדערש, קיינער רעדט דא נישט וועגן אבארטן, דאס איז נישט קיין פראגע אין די וואלן, וועגן סאציאליזם און מער ליבעראלע אדער ליבערטיאנע פרינציפן, דאס איז אויכעט נישט קיין גרויסע טעמע, און די רעכטע פארטייען זענען נישט אלע יארן געווען מער ווייניגער סאציאליסטיש, דאס הייסט די ארץ ישראל'דיגע באפעלקערונג, סאציאליזם איז נישט קיין גראבע ווארט אויף פארקערט, איר האט שוין סאושעלייזד מעדיסען, דאס איז נישט קיין קאנטראווערסיע. נישט נאר מעדיסען, נישט נאר מעדיסען, די, טעארעטיש, מדינת ישראל האט זיך אויפגעשטעלט ווי זייער א סאציאליסטישע מדינה, מיט דער צייט איז עס געווארן ווייניגער אבער ווען מען רעדט העלפן די שוואכע קיינער וועט נישט זאגן אוי אוי אוי ניין מען דארף מאכן אנדערש אדער יע נישט נאר מעדיקעיר אסאך אנדערע עניינים זענען זעלבסט פארשטענדליך וועגן בילדונג וועגן איך ווייס נישט וואס קיינער טראכט נישט אז מען דארף ווייניגער מען דארף מער די וואס זענען מער רעכט געשטימט זאגן ס'איז נישטא פון וואנעט מען דארף אביסל זיין רואיגער מען דארף זיין מער קאנסערוואטיוו אין די אויסגאבעס, נישט פארגרעסערן די נאציאנאלע חוב, אדער אפילו וועגן דעם רעדט מען נישט אזויפיל, דאס הייסט נתניהו וואס ער איז דער איינציגער שטארקער פאליטיקאנט וואס האלט טאקע פון רעכטע פרינציפן ווען מען רעדט וועגן עקאנאמיע, ערשטנס ער פירט דאס נישט דורך די לעצטע יארן, און צווייטנס ער באהאלט עס אביסעלע. מען רעדט נישט למשל רעדוצירן די שטייער, דאס איז נישט קיין צוזאג אין די וואלן אין ארץ ישראל, דאס איז נישט קיין צוזאג. אלעמאל די צוגאג זיין אזעלכע איא פרייע עקאנאמיע פארוואס נישט אן העלפן און איך ווייס נישט וואס דאס הייסט איז ממש זייער שטרענגע סאציאליסטן זענען דא נישטא כמעט אין די ממש אין די רונדן אבער סאציאליזם איז נישט קיין שלעכטע ווארט און איז נישטא קיין אמת'ע וויכוח איז וואס איז די וויכוח די וויכוח איז וועגן אומקערן די שטחים, נישט אומקערן די שטחים, אזעלכע עניינים, אויסערן פאליטיק, געווען א אמעריקאנער פרעזידענט וואס האט געזאגט אין ארץ ישראל איז נישטא קיין אינערליכע פאליטיק, די איינציגע זאך איז די אויסערן פאליטיק איז די איינציגע זאך, און דאס איז אין א געוויסער זין אמת ביז היינט צו טאג. עפעס וואס קען געשען אזוי ווי א בולט אוט אוו די בלו איין טאג קען זיין א מלחמה טאקע מיט איראן, דאס איז אזא שרעק פאר אונז, איז נישט ביי אייך אזא שרעק? איך גלייב דאס נישט, דאס איז איינע פון די זאכן, מיר רעדן כסדר וועגן נתניהו, נתניהו האט דאס געשטעלט ווי א הויפט פראבלעם אין אסאך פון די וואלן, וואס מען האט צולעך געווען מיט דעם, איך בין פון די וואס מיינען אז איראן איז א ראציאנאלע שפילער, ווי מען זאגט דאס, מסתמא קומט דאס פון ענגליש, און זיי פירן זיך נישט פון בויך, זיי רעדן א טייל פון זיי אפילו משיחיש און זייער פרום אבער למעשה ארבעטן זיי קלוגערהייט, זיי האבן נישט קיין אינטערעס און נישט דער כח צו האלטן א מלחמה מיט ישראל און עפעס פארדינען פון דעם, דאס הייסט די פרייז וואס זיי וועלן באצאלן איז צו גרויס, איז איך זעה נישט אז דאס וועט זיין, איי מען רעדט וועגן וואס? באמבארדירן די נוקלעארע באזעס, איי מען וועט עס טון וועט זיין א מלחמה איך ווייס נישט אויף וויפיל צייט, א וואך צוויי, ביז ווען מען וועט זען אז דאס קומט צו ערגעץ נישט, איך מיין נישט אז אויב זיי וואלטן געווען א נישט קיין ראציאנאלע שפילער וואס האבן נישט קיין פאראנטווארטליכקייט פאר זייערע באפעלקערונג פאר דעם וואס מיר ווילן זיי באמבארדירן און מיר ווילן זיי גיבן צו באצאלן א הויכן פרייז וואלט געווען אנדערש אבער איך גלייב נישט אין די גאנצע מאכערייקע.
איך וויל אייך שטעלן א שטיקל פראגע, אנקעגן דעם וואס דוד כץ האט געזאגט אז וואקלען זיך די יסודות פון די דעמאקראטישע אינסטיטוציעס. דאקטאר פראפעסאר דוד כץ, גערעכט.
אנקעגן דעם וואס איר אליין האט געזאגט, וואס האט טראמפ אזעלכס געטאן וואס איז א געפאר, וואס איז א קאטאסטראפע, ער האט גערעכט אז נישט קיין איין זאך, אבער ער האט אונטערגעגראבן די יסודות פון דער לאנג יאריגער אמעריקאנער דעמאקראטיע וואס אין פארגלייך מיט אונגארן צו איך ווייס רומעניע איז דאס דאך מיר זענען דאך די עלטסטע דעמאקראטיע אין דער וועלט און אונזער דעמאקראטיע האט זיך א שאקל געגעבן איז א גרויסע פראגע, אבער דא ווען איך קוק אויף ישראל טראכט איך וויפיל איז דער שיעור וואלן? וויפיל איז דער שיעור צו האבן נאר איין וואלן, א סיסטעם פון וואלן און פון קאאליציעס וואס דויערן נישט. איך טראכט וועגן די לעצטע יארן פון דער וויימארער רעפובליק אין דייטשלאנד, וואו ס'פלעגן פארקומען וואלן אלע עטליכע חדשים, און צום סוף האט מען געזאגט גענוג, זאל זיין איין פארטיי און זאל זי כאטש קענען פירן די מדינה, איך וויל נישט חלילה וחס זאגן אז אין ישראל האלט עס דערביי, אבער פון דעסטוועגן ווי לאנג קען דאס אנגיין טאמער די פערטע וואלן וועלן נישט ברענגען קיין ענטפער, וואס וועט מען האבן פינפטע וואלן, צו אפשר דארף מען די סיסטעם ענדערן. די פראפארציאנעלע וואלן אדער ווי איר ווילט אנרופן די סיסטעם אין ישראל היינט צו טאג. נו, איך האב געוואלט צוגעבן צו שלום'ס פראגע, וועט זיין איז דאס ווייטער א פראגע פאר אברעמען, איך וואלט געזאגט אז ווען א דרויסענדיגער קוקט אויף די לאגע אין ישראל, פרעגט ער ניט וויפיל מאל גענוי געווען וואלן און ווער איז גאנץ און ווער איז סער און ווער איז, מען קוקט און מען פרעגט. איר זאגט אז פון די אמאליגע ליבעראלע פארטייען, לינקע פארטייען, ווי אזוי איר וועט זיי שילדערן, ווי אזוי איר וועט זיי ניט באשרייבן איז כמעט קיין סימן ניט געבליבן אלס ערנסטע כח וואס איז מסוגל צו געווינען איין מאל די וואלן אין משך פון א דור אדער עטליכע דורות, איז די פראגע איז צי גייט עס צו א לאגער וואו בלויז דער רעכטער לאגער איז פאראן אין דער פאליטיק און די אלע מחלוקת'ן זענען צווישן פערזענליכקייטן, ניואנסן, געלט, רייכטום, איך ווייס ניט וואָס, אָבער ניט צווישן צוויי זייטן פֿונעם צענטער, ווי אין אַ געזונטער דעמאָקראַטיע און אַזוי ווי אין ישׂראל איז געווען אין משך
איר ווייסט וואָס געשעט? אין ישׂראל איז נישט, אַגבֿ, געווען צו פֿיל יאָרן. מע קען זען, אַז ס'איז געוואָרן אַ שינוי. ער איז פון דרייסיג יאר וואס איז געווען נאר די לינקע, צו פערציג יאר וואס איז כמעט נאר די רעכטע, מיט געוויסע וואריאנטן. אבער לאמיר זען וואס וואס טרעפט זיך ווען די ווען די עפנטליכע מיינונג בייט זיך. בייטן זיך די פארטייען אויכעט, זיי גייען צוזאמען צו דעם רעכטן, צו צו צו צו די ריכטונג וואס די וועלט גייט.

די כחול לבן איז געווען, מען האט געשטימט פאר זיי פון דעם לינקן לאגער, האבן זיי געהאט דרײַסיק מאנדאטן, חוץ דעם פארנט, דאס הייסט למשל בערך מער ווי א פערטל, כמעט א דריטל, לאמיר זאגן א דריטל פון כנסת זענען פון די, לאמיר זאגן ליבעראלן אדער, ליבעראלן איז נישט דאס ווארט, לינקע, צענטראל לינקע רופט מען דאס אין ישראל, און די רעכטע לאגער איז פאראן דארטן, איז פאראן דארטן די חרדים, וואס דאס וואס איז געווען פריערדיגע מאל די לעצטע פֿערציק יאר בערך האט מען נישט געקאנט מאכן קיין קאליציע אן זיי, און די לינקע פלעגן זיי צוזאגן בערג און כ'ווייס נישט וואס זיי ווילן, און די רעכטע אויכעט. און אזוי ווי מיט די אראבער האט מען נישט געמאכט קיין קאליציע, די אראבישע פארטייען האבן דאס אליין נישט געוואלט בדרך כלל, און די ציוניסטישע פארטייען האבן דאס אויכעט נישט געוואלט, די אידישע פארטייען איז געווען א מצב וואס איז פאראן הונדערט און צוואַנציק מאנדאטן אין כנסת און מען דארף האבן איין און זעכציק און מען הייבט אן מיט הונדערט צען ממילא ווי נישט איז איז געווען נישט שייך צו אויפשטעלן א רעגירונג אן די חרדים אבער וואס איז געשען די פראגע איך האב געזאגט אז ס'איז נישטא קיין פראגעס חוץ די שטחים ס'איז נישט אמת איינע פון די פראגעס וואס איז געווארן אסאך בילכער די לעצטע יארן איז דער ענין פון רעליגיע. ביי די פרייע עלעמענטן, ביי די סעקולערע וועלט, פילט מען אז זיי זענען אונטער א באדראעונג, אפשר איז דאס אמת, אפשר איז נישט געווארן קיין שינוי און פשוט פסיכאלאגיש האט מען זיך געביטן, מען וויל האבן מער פרייהייט אין די ענינים. שבת פסח מעשה'ס און פארשטייט זיך חתונה אלעמאל אין ארץ ישראל זיבעציק יאר אבער דאס איז א משוגע אין מיינע אויגן איז דאס א משוגענע זאך זיבעציק יאר איז דאס אזוי ס'איז אלעמאל געווען אזוי מ'קען נישט חתונה האבן א איד מיט א איד אן קרוב מ'קען נישט חתונה האבן א איד מיט א נישט איד און מ'קען נישט און אלעמאל מ'דארף אנקומען צו א גט מוז מען קומען צו א רב און דאס האט אסאך אסאך קאנסעקווענצן ס'איז נישט קיין טעארעטישע זאך ס'איז נישט קיין צערעמאניעלע זאך דאס איז א זאך וואס האט צו טון מיט די לעבן פון יעדן איינציגן, און דאס איז א זאך וואס מענטשן ווילן בייטן און אזוי ווייטער, איז געווארן א מצב אז די חרדישע זענען געווארן נאך אסאך שטארקער באעפט מיט די רעכטע, ווען מען רעדט וועגן סאציאליזם למשל, נאכאמאל איך האב געזאגט עס איז נישט קיין גרויסע פראגע דא, די חרדישע פארטייען וואס זייער וויילער און די וויילערשאפט איז זייער ארעם, זיי זענען גרויסע סאציאליסטן, דאס הייסט זיי זענען בכלל נישט קיין רעכטע אין דער זין, און וועגן ארץ ישראל, נו, ווענדט זיך ווענדט זיך וועלכע טאג פרעגט מען, די חרדישע וויילער אליין זענען רעכטע אבער די פירערשאפט לאו דווקא, אבער נאכאמאל, דער ענין וואס געוויסע פארטייען אין דעם צענטראל לינקן לאגער האבן זיך ממש אנטשידן אז דער וועג צוצוציען די וויילער איז צוזאגן זיי מאכן אמת'ע שינויים אין דער זין און האלטן מלחמה מיט די חרדישע פארטייען האט געבראכט דערצו וואס די באהעפטונג איז געווארן זייער שטארק. די איינציגע אמת'ע האפענונג פאר א רעגירונג אן נתניהו דרך אגב איז אויב גדעון סער אדער אנדערע, בנט, וועלן קומען און מאכן אזא מין אפמאך מיט די חרדים, ווייל די חרדים שטיצן נתניהו זייער שטארק, אויב מ'קען דארטן צושפאלטן און צוזאגן זיי אנדערע זאכן, דאס וועט ברענגען א שינוי. וועגן מ'רעדט וועגן סטאבילקייט, די איינציגע סיבה פאר די וואלן איינמאל נאכאמאל, איז דער יורידישער פראצעס פון נתניהו, דאס הייסט איך מיין נישט אז דאס האט צו טון מיט עפעס וואס איז זייער טיף אין דער פאליטישער סיסטעם, דער פאליטישער סיסטעם אין ישראל איז טאקע נישט זייער א סטאבילער, אבער אין אנדערע לענדער איז דאס נישט אסאך מער סטאביל, אין אמעריקע איז מען זייער שטארק צוגעוואינט צו דעם אז אלע פיר יאר איז פארהאן וואלן, דאס בייט זיך נישט, אבער אין אסאך לענדער וואס איז פארהאן א קאאליציע, פון איין זייט איז דאס זייער דעמאקראטיש ווייל אלע פארשידענע דעות ווערן ארויסגעבראכט, פארהאן דא אסאך נואנסן ווי מיר האבן אזויפיל מאל דערמאנט שוין,

לאמיר איבערגיין צו א טעמע וואס איז געמיינזאם איבער דער גארער וועלט, און דאס איז פאקטיש קאוויד נײַנצן. די ערשטע פראגע איז א שטיקל ענטפער צו אברעמי'ס פראגע, וואס האט טראמפ אפגעטאן וואס איז אזוי קאטארסטראפיש? אפשר זיין באהאנדלונג פון קאוויד נײַנצן איז כמו קאטאסטראפיש, ספעציעל אין אמעריקע. נאר קען גאר גרויסן קאוויד האט די זיין האנדלונג פון דער פאנדעמיע אים נישט געבראכט. ער האט ער זאגט אז ער איז געווען פון די ערשטע וואס האט געזאגט מען טאר נישט קומען, מען האט פארבאטן מען זאלן קומען פון כינע און אזוי ווייטער, עפעס האט ער געטון, אבער אין לעצטן סך הכל האט ער געוואלט אלץ פון דעם מאכן צונישט, עס וועט איבערגיין, ווייל דאס איז אן עפידעמיע, און אן עפידעמיע שטארבן די מענטשן ביז עס נעמט א סוף צו דער עפידעמיע און מען הייבט אן פון סניי. דאס איז געווען א מיר אזא אוואנסירטע מלחמה ווי אמעריקע וואס האט אלע מעגליכקייטן צו באהאנדלען אזא מגיפה, האבן מיר עד היום די גרעסטע צאל.

די מיט גיין צו די רעגירונג באלאנס מיט די פופציג שטאטן און מיט די אלע שטעט און מיט די אלע שפיטאלן ווער וועסט ווען. מ'האט נאך נישט אנגעהויבן בכלל? מען האט אנגעהויבן מיט די דאקטוירים קודם כל און מיט די קראנקן שוועסטער און אלע אנדערע וואס ארבעטן אין די שפיטעלער. אבער מיט די מיליאנען מענטשן ווייסט מען נאך מ'העט רעקאמענדירט למשל אז עלטערע מענטשן זאלן קריגן עלטער פון פֿינף און זיבעציק זאלן צווישן זיין צווישן די וואס באקומען די איינשפריצונגען אבער מ'ווייסט נישט אויף זיכער צו ס'וועט זיין אזוי מען ווארט נאך אויף א פאליטיק, מיר האבן מיר האבן דאך נישט נאך נישט דעם נייעם פרעזידענט, ס'זיצט נאך דער אלטער פרעזידענט, אזוי אז קיין נאציאנאלע פאליטיק קען מען נישט דערווארטן ביז סוף יאנואר. וואס איז די היינטיגע מצב וואלט איר באשריבן פאר אונז אין באסטאן, צו גייען קינדער אין שקאלע און אזוי ווייטער? מיינע אייניקלעך וואס זענען סטודענטן אין די באסטאנער שולן זיצן אינדערהיים און נישט און אפט מאל נישט אפילו אינדערהיים נאר פונדערווייטנס און לערנען זיך פון דעם קאמפיוטער. זיי האבן נאך מזל וואס זיי האבן עלטערן וואס רעדן מיט זיי, דיסקוטירן און רעדן מיט זיי און העלפן זיי, אבער פאר אסאך קינדער איז דאס נישט גענוג, עס איז אן אומגליק. וואס איז מיט ארבעטער און רעסטאראנען? ס'איז אן אומגליק, די גרויסע שטעט, ס'איז נישט אנדערש אין אמעריקע ווי אין דער גאנצער וועלט, די שטעט זענען, די שטעט, די גרויסע שטעט פוסטעווען, מען זעט מענטשן גייען נישט אין די גאסן, סיידן דא און דארטן א רעסטאראן וואו מען גייט און א ווארעמען טאג וואו מען קען עסן אינדרויסן אדער מען לאזט אריין אביסל מענטשן אינעווייניג, אבער אין אלגעמיין איז טאקע ווי ס'וויל אויסגעשטארבן דאס לעבן אין די שטעט. אפשר איז כדאי איך זאל באמערקן וועגן דעם גרעסן אונטערשייד וואס איך האב געזען צווישן ווילנע און וועלס. די ערשטע העלפט פון דער מגיפה צייט בין איך געווען אין ווילנע און די צווייטע העלפט אין וועלס, און ס'איז אזוי אנדערש דער צוגאנג אז ס'איז שווער צו גלייבן אז דאס איז עפעס אין אייראפע ווער רעדט נאך אין וועלט. אין ווילנע וואו די באפעלקערונג, ניט וויכטיג ליטווינער צו רוסן צו פאלאקן צו יידן צו אנדערע, זענען אלע געווען סאוועטישע בירגער, אויב זיי זענען צו יונג זענען זייערע עלטערן געווען, ס'איז דא א מענטאליטעט אז די מלוכה זאגט אז ס'איז דא א מגיפה, א געפאר, א קאראנטין, איז דאס הייליג, מ'גייט ניט ארויס, מ'קוקט יעדן טאג וואס מעגן מיר היינט און וואס טארן מיר ניט, איך האב אביסל געשטוינט אז טיפן וואס איך קען פון די אלע גרופעס, חברים, באקאנטע, וואס זענען בדרך כלל פול מיט ארגומענטאציע און טענות און האבן ליב זיך אמפערן, אה, דאס טאר מען ניט, דאס מוז מען, די מאסקע, וויפיל מעטער, און אזוי ווייטער. דאן האב איך געקומען אין וועלס, און יעדע שכן אדער איך טרעף א מענטש אינעם גאס, נו איך מוז זאגן איך לעב אין די הרי חשך, זעהר ווייניג מענטשן, אבער יעדער האלט אז דאס איז א ליגן א אויסגעטראכטע פון דער מלוכה, און יעדער זאגט קיינער וועט מיר ניט זאגן אז איך דארף גיין מיט א מאסקע אין מיין לאנד, איז דאס גאר גאר אן אנדער ענין. וועגן זיך פערזענליך קען איך זאגן אז דעם אמת זאגענדיג, כאטש איך האב אלץ געהיט מיט אלע אין ווילנע, האב איך זיך ניט גענוג ערנסט באצויגן צו דעם, ביז עס איז צו מיר געקומען פינסטערע ידיעות וועגן מיינע יוגענט חברים אין ניו יארק און אין אביסל אויך אין לאנדאן, חרדים וואס זענען געשטארבן. געווען קראנק, אוועק אפאר טעג און שוין ניטא, איינער א צווייטער א דריטער, אז ס'געשעט צו עימיצן וואס איר קענט זעט מען גלייך אז דאס איז ער, דאס איז גאר א זייער ערענסטע זאך, אבער דער אונטערשייד אין צוגאנג איז זייער געווענדט אין דער פאליטישער סאציאלער טראדיציע פונעם לאנד.
יא, און איך וויל מיט דעם צוגעבן צו די פראגע וועגן טראמפ. דאס וואס ער האט געזאגט א ליגן, פאקטיש, אז די קאראנע איז נישט קיין גרויסע זאך, דאס איז דרך אגב זייער א נארישער ליגן, ווייל דאס איז א ליגן וואס וועט מען מען וועט עס באלד זען. דאס קומט פון דעם וואס ער איז א פאנטאזיאנער טאקע און ער איז נישט קיין פעיקער. צו דעם צו זאגן דעם אמת, ער מיינט אז ער וועט זאגן גוטע ליגן וועט עס זיין גוט. אגב מען וויל צוגלייכן צו נתניהו ווייל ביי אונז קומען פאר אויכעט וואלן, ער איז זייער א פאראנויד און ער האט שטארק מורא פון יעדן זאך, און דערפאר האט מען זיך באצויגן זייער אנדערש, אבער איך מיין די במקום מפלגה, די פראגע ווי דארף מען זיך פירן אין אזא ענין פון פענדעמיע איז נישט וועגן די פראגע צו איז די קאראנא ערנסט צו נישט, די קשיא איז וויפיל דארף מען באצאלן און אויף וויפיל באקומט מען. און דער ענין פון פרייהייט ווי איר זאגט וועגן סאוועטישע לענדער איז טאקע זייער אינטערעסאנט. דא אין ארץ ישראל עטליכע חדשים ביים אנהייב, נאכנישט געווען קיין קריינקע דא בכלל, האט מען פארמאכט, געווען צענדליגע, הונדערטע, ממש געציילטע, האט מען פארמאכט דאס לאנד אויף צוויי און א האלב חדשים, אבער פארמאכט ממש, מען האט געזאגט נישט ארויסגיין פון די הייזער, פֿינף הונדערט מעטער, און אין ארץ ישראל די קולטור איז א פארקערטע, מען ליגנט, מען ליגנט כסדר, מען דרייט א קאפ, ישראבלוף, אין ארץ ישראל איז אלעמאל מען זוכט ווי צו מאכן שפילן זיך, און פארט אלץ איז געווען פארמאכט, נישט נאר די רעסטוראנען, מען האט פשוט געזאגט נישט ארויסגיין פון די הייזער, און איצטער ביי די יום טובים, מען האט געמאכט דריי וואכן נאכאמאל. סגר רופט מען דאס, קווארנטין, אבער אן אמת'ע. און די קשיא איז, וואס גיט די באפולמעכטיגקייט צו די רעגירונג צו טון אזעלכע שטארקע שריט, צו פאראנדלען זייט וואס, צו רעדוצירן די נומער פון די טויטע און פון די קראנקע? אמת, מ'זאגט אז די. מעדיצינישע פערסאנאל וועט נישט ביישטיין, דער ליגן האט מען שוין אויפגעהערט זאגן, איך מיין א ליגן דא אין ארץ ישראל, ווייל ס'איז זייער זייער מען האלט זייער זייער זייער ווייט פון דעם, און מען סטראשעט כסדר אז מען קומט און מען קומט נישט, אבער סתם אזוי מען וויל מען זאל שטארבן ווייניגער מענטשן, אבער דאס איז גענוג צו זאגן א מענטש נישט ארויסגיין פון שטוב, פשוט ארעסטירן אים, פאקטיש, און אין אמעריקע רעדט מען וועגן מאסקע, און מאסקע איז דא אין ארץ ישראל נישט קיין פראגע, אבער וועגן סגר רעדט מען אביסל יא, און נאך, און די צווייטע זאך איז די עקאנאמישע, די פסיכאלאגישע און די עקאנאמישע פרייזן, מען זאגט כאילו די עקאנאמישע פרייזן זענען עפעס, איך ווייס נישט וואס, געטראפן פון טראמפ, און אויכעט די מעדיצינישע, אבער לאז אפ טראמפ, טראמפ איז טאקע נישט זייער א נארמאלער, אבער איך מיין נארמאלע מענטשן, מען רעדט וועגן עקאנאמיע אדער די געזונט, דאס קומט איינער אויפן חשבון פון צווייטן, נישטא עפעס א דריטער זייער גוטער מעטאדע. די ענין פון קוואראנטין, איך האב עכט געהאט אביסל צווייפלען, נאך דעם צווייטן קוואראנטין האב איך געזען עררויס, ס'ארבעט, ס'איז געווען דא עטליכע טויזענטע א טאג און פשוט רעדוצירט אין דריי וואכן צו כמעט גארנישט, און ווידער האט מען געעפנט די קוואראנטין און ווידער איז דאס ארבעט. אנדערע מעטאדן ארבעטן אויך און מאכן זייער אסאך, אבער די רעגירונג, אפשר לאו דווקא טראמפ, נאר טראץ טראמפ, האט געטון זייער אסאך. נישט אז זיי האבן גארנישט געטון, נאר טראמפ האט גערעדט זייער שארף קעגן פארמאכן, און קעגן פארמאכן. און רעדן קעגן פארמאכן, און איך קוק אויף דעם, אזוי ווי אין שוועדן און אנדערע ארטער, למשל שוועדן זענען נארמאלע מענטשן וואס זאגן ענליכע זאכן, אבער זיי זאגן דאס אין נארמאלע רייד, מיט א מעדיצינישער פארשער וואס קומט און רעדט, מיר האבן געטראכט אז אזוי אהין, אבער זיי זאגן לפי ערך ענליכע זאכן. יא, דער סטיל איז א משוגענער, און דער זאך וואס מען זעט וואס ס'אינטערעסירט אים נישט די לעבן פון מענטשן און מען זעט אז ער איז נישט פעאיג צו צו קאנפראטירן א קריזיס, יא, אבער דער אינהאלט בין איך ווייטער נישט זיכער, דאס וואס מען האט געטון דא אין ארץ ישראל, מען האט גענומען זייער שארף, איך בין נישט זיכער צו מען מוז דאס טון אזוי צו נישט, די פראגע בלייבט, ווייל די עקאנאמישע פרייז איז זייער אן אויך, נישט נאר עקאנאמישער, פסיכאלאגישער און ווייטער. מען קען דערמאנען אויך דעם ענין וואס איר ווייסט מסתמא דוד און אברעמי מער וועגן דעם ווי מיר, איך ווי מיר און שלום, אז עס איז עס האבן געליטן די חרדישע קרייזן מער פון אלע, סיי אין ישראל סיי אין אמעריקא, יא? און לאנדאן און אומעטום.
יא, און זיי האבן געהאט גרויסע צרות מיט א מאכט אין ניו יארק, און זיי האבן געלאדענט דעם גובערנאטאר פון ניו יארק אין העכסטן געריכט און זיי האבן געוואונען, אזא פראגע לויטן העכסטן גערעכנט איז עס א פראגע פון רעליגיעזע פרייהייט. נו. יא, דאס איז א, די ארגומענטאציע דארטן איז נישט אינגאנצן שוואך, מען קען, אקעי, די ארגומענטאציע מאכט נישט אויס, דער יורידישער ענין איז ווייניגער וויכטיג. בכלל ביי די פרומע, איך מיין ס'איז פאראן דארטן צוויי פאזעס, פארן א פאזע וואס דער אייבישטער וועט העלפן אלץ איז גוט, און די צווייטע פאזע איז א קאטאסטראפע מען שטארבט, ס'איז פאראן בערך די צוויי. פון איין זייט די חרדישע זענען מער און ווי דארף מען דאס זאגן, אונטערטעניג, געהארכזאם, מ'הערט זיך צו די פירערשאפט, איז איינער וואלט זיי געזאגט פארמאכן זיך אין די הייזער וועט מען דאס טון, און מ'האט דאס געטון אין געוויסע צייטן אין געוויסע ערטער, בפרט דא אין ארץ ישראל ביים אנהייב איז נישט געווען קיין פראבלעם, אבער מיט דער צייט איז דאס זייער שווער, מ'דארף דערמאנען זאכן וואס מיר האבן שוין דערמאנט די פריערדיגע מאל וואס מיר האבן גערעדט, ס'איז נישטא קיין טעלעוויזיע, נישטא קיין אינטערנעץ, מ'קען נישט לערנען פון דערווייטנס, פראן. באשלוסן וואס האבן צו טון, זיי לעבן זייער ענג צוזאמען וואס דאס ברענגט צו דעם די פארשפרייטונג פון די קרענק איז סיי ווי סיי גרעסער, און פאר אלע עניינים וואס האבן צו טון מיט ווי דארף מען דאס זאגן מאראלע אדער פרינציפיעלע באשלוסן, למשל, די חשיבות פון עפענען א באנק פארשטייט יעדער איינער דא אין ארץ ישראל די באנקען זייען אפען און עפענען א קרייז קראם ווער רעדט נאך פארשטייט זיך ווי קען מען אנדעם אבער פארן איך העט אנדערע זאכען וועגען איך האב מיר דאך געדארפט טראכטען וועגען א ביישפיל אבער א שול א מענטש וואס איז נישט פרום מיינט אז דאס איז א איבעריגע זאך עס קוקט אויס פאר אים באמת א איבעריגע זאך וואס ארט דיר שפיל און בזה איז אים עונה, ניין, דאס איז נישט קיין איבעריגע זאך. לאמיר אריבער גיין צו נאך א טעמע, עס איז א געוואלדיג גרויסע טעמע, אנטיסעמיטיזם, און לאמיר דאס באגרעניצן צו מזרח אייראפע, דוד כץ איז בארימט אויף די וועלט מיט זיין צוגאנג צו דעם, ער ווארנט די וועלט וועגן דער צוויי גענאצידן טעאריע. איז דוד כץ הקיצור קענט איר אונז געבן אן אריינפיר צו דעם? אין געוויסע טיילן פון מזרח אירופע, דעריקא די נייע לענדער פון אייראפעאישן פאראיין, פון יוראפיען יוניאן און פון נאטא, דאס הייסט די וואס האבן זיך מערעוויזירט ווי מיר האבן פריער גערעדט אין טייל פאלן מיט סטאבילע דעמאקראטיעס און פענדולמס און וואס מען וויל, האט זיך אנטוויקלט אדער איז ארויף אויף דער אייבערפלאך אן אנטיסעמיטיזם און א רעוויזיאניזם וואס איז פריער פאראן געווען אבער איז איצטער געווארן א אפיציעלע פאליטיק פון מלוכות, און מלוכות האבן אסאך אפילו קליינינקע ארעמע לענדער. האבן אסאך געלט פארהעלטענישמעסיג ארויס אויסגעבן אויף אזעלכע זאכן ווי געשיכטע. איז לאמיר קומען גלייך צום פונקט מיט א וואס עפעס וואס האט זיך מיר געטראפן פערזענליך הונדערטער מאל. הונדערטער מאל אין מיינע איין און צוואַנציק יאר אין ווילנע האט מען מיר געזאגט, ליטווינער חברים, דוד, מיר האבן אייך ליב, מיר האבן זייער ליב אמעריקאנער אידן און ענגלענדער אידן, מיר האבן זייער ליב די ישראלים, מיר זענען מיט ישראל קעגן די פאלעסטינעזער, נאר די אידעלעך דא וואס ווערן פארשוואונדן סיי ווי, זיי זיי וועלן קיינמאל ניט זיין קיין פאטריאטישע בירגער, פארוואס זיי גלייבן פון זייערע משפחות אז אונזערע העלדן וואס האבן געקעמפט קעגן די קאמוניסטן, קעגן סטאלין, זענען די מערדער פון זייערע משפחות, און זיי גלייבן אז די סאוועטן, רוסלאנד, האט זיי געראטעוועט.

צו אנדערע אידן פון אמעריקע און פון ישראל וואס מען קען זיי גלייך אויסנוצן אלס נוציגע אידיאטן מיט מעדאלן און כבוד און און מאכן א דענקמאל אין זיידנס שטעטל און די אלע מעשות אבי זיי וועלן שווייגן וועגן דער איבערשרייבונג פון דער געשיכטע און דאס ברענגט אונז צום צווייטן פונקט אין די לענדער גייט עס אין לעבן דער מלוכה, און דאס מיינט די פראפעסארן, די זשורנאליסטן, אסאך קינסטלער, די עליטע, די הויכע, די קאפאציטעטן פון דער געזעלשאפט, עס גייט זיי אין לעבן איבערצושרייבן די געשיכטע, ניט מיט לייקענען דעם חורבן, נאר אים זייער שטארק פארקלענערן, ווייל דער חורבן ווי מיר פארשטייען אים אין מערב צו אין ישראל איז ניט זייער פאסיג צו זייער נאציאנאליזם, אז אונזער פאלק איז קיינמאל ניט באגאנגען קיין טעות, מיר זיינען אלעמאל געווען קרבנות, אזוי האלט מען אין ליטע, אין לעטלאנד, אין עסטלאנד, אין מערב אוקריינע איצטערט, איז א סך לייכטער א נייער צוזאמענשטעל פון די פאקטן. וואס איז דער נייער צוזאמענשטעל? נו, אז ס'איז געווען צוויי גענאצידן, דער ערשטער גענאציד איז געווען סטאלינ'ס מיט זיינע אידישע חברים קעגן אונז, דער צווייטער גענאציד איז געווען היטלער'ס קעגן די אידן מיט אונזער הילף. איז איצט עס זענען אלע גלייך, שווה בשווה, מ'איז און מ'דארף זיך פארגעבן און זיך צוקושן. און נאך ווייטער הייסט דאס מער פרטימ'דיג אז די מערדער פון איין און פֿערציק סניור אין די דריי באלטישע לענדער און מערב אוקריינע וואס האט געהייסן קאלאבעראציע ניט ווי אין מערב איראפע אנקלינגען דער געסטאפאו אז דארטן אויפן ביידעם ליגט באהאלטן א אידיש קינד ניין צענדליגער הונדערטער טויזנטער האבן זיך באטייליגט אין מארד אין די שחיטות. די שחיטות אין די פיר ערטער האבן זיך אנגעהויבן איידער דער רעשט א דייטש איז געקומען אין יענע עטליכע טעג פון צוויי און צוואנציגסטן יולי איז די מדינות מאכן העלדן פון די קאלאבאראנטן וואס האבן אדער אליין געהארגעט אדער געהאלפן הארגענען אידן. איז דאס האט געפירט, ווי אלע מגיפות פירט דאס צו אלערליי קארעלאטן, צו זייטיגע זאכן, למשל באשולדיגן אידישע פארטיזאנער וואס האבן געקעמפט קעגן היטלער אז זיי זענען פארברעכער פונקט ווי די פארברעכער וואס האבן געארבעט מיט היטלער, אלץ ווערט מבולבל אין א גרויסער בלאטע אז אלץ איז גלייך אויף גלייך, און דער לעצטער פונקט איז וואס ווילט איר איד אלעך, אייערע זעקס מיליאן איז אינגאנצן אמת, נאר דאס איז גארנישט קעגן די צענדליגער מיליאנען וואס סטאלין האט אומגעבראכט אדער וואס די סאוועטן האבן אומגעבראכט אויב רעכענען פון זיבעציגן יאר ביזן נײַן און נײַנציק. נו, דאס איז א עטליכע שטריכן. איך האב א פראגע, איר קוקט אויף דעם, איר זענט דאך א היסטאריקער, און איר איר פירט ממש אין היסטאריע און אקאדעמישע דעבאטעס די קשיא צי די נייע שטעלונג האט עפעס א אקטועלע ענין, דאס הייסט אויב מענטשן זאגן אקעי מיר די פאלאקן האבן נישט אזוי שלעכט געטון נאר די היטלעריסטן ימח שמם די דייטשע וואס האבן אונז געהארגעט זיי האבן אייך אויכעט געהארגעט און וואס וועט עס האבן, וואס פאר א קאנסעקווענצן וועט עס האבן אויף די שפעטערע יאר? ביי מיר דער חורבן איז זייער א לעבעדיגע זאך כאטש איך בין א יונגער, אבער איך פרעג צו וועט עס האבן קאנסעקווענצן דאס וואס מען ליגנט וועגן די היסטאריע און מען זאגט אז די פאלאקן אדער די לעטלענדער זענען ריין? וואס וועט עס האבן צו וואס האט עס ברענג יא? א דאנק, א זעהר א גוטע פראגע. א באמערקונג איידער איך ענטפער, פוילן איז אין אן אנדער לאגע ווייל היטלער איז אריין אין פוילן אין נײַן און דרײַסיק איז די פאלאקען מאכען ניט פון די דייטשען קין באפרייער ווי עס טוען אנדערע לענדער וואס זיינען אויף יענער זייט ליניע פון מאלאטאוו ריבענטראפ ליניע פון אויגוסט פון נײַנצן נײַן און דרײַסיק וואס פאר א השפעה דאס וועט האבן מיין איז מיין ערשטער ענטפער לא נביא אנכי איך בין ניט קיין נביא און איך ווייס ניט איך קען נאר זאגן אז אויב אלצדינג ווערט איצט דעפענירט אלס גענאציד איז וועט זיין אסאך לייכטער אויף להבא צו באגיין אלערליי שרעקליכע זאכן מיטן כח פון מלאכות ווייל מען קען דאס גלייך פיקסן יא עטליכע אפילו ניט קיין הונדערט יאר שפעטער קען מען עס אלץ פארריכטן אבער איך מוז אייך ענטפערן אויכעט זייער ערליך אז די דאזיגע פראבלעמען פירן ניט דערוויילע צו קיין שום שלאכט צום הארגענען, ניין, ס'איז אלץ רואיג אין די לענדער, יא, דאס זענען פראגעס פון עטיק, פון מאראל, פון אמת'דיגקייט, פון פעלשן מיט ארכיוון געשיכטע, איז אויב איר האלט אז דער חורבן איז ריכטיג צו געדענקען אים ריכטיג, אויב איר האלט אזוי, דאמאלט דארף זיין א פאניקע, וואס מיט א פאר יעוורא מיט אביסעל דאלארען קענען עטליכע קליינינקע שוואכע מדינות איבערקערען די געשיכטע די ריכטיגע פון חלום אויך אין מערב אירופע און וואס מער אין אמעריקע און קאנאדע אין אוניווערסיטעטען איך קען אייך געבן אלערליי ביישפילן פון דעם א קליינינקער ביישפיל איינער פון די געזעצן וואס זיי האבן אדורכגעפירט אין אייראפעאישן פאראיין, זיי איז די מזרח'דיגע לענדער מיט אט דעם צוגאנג, אין צוויי טויזנט נײַן, מיט עלף יאר צוריק אן ערך, איז געווען אז גאנץ אייראפע און די גאנצע וועלט מוז אנערקענען דעם דרײַ און צוואַנציקסטן אויגוסט אלס א אוניווערסאלע דאטע צו געדענקען גלייך אויף גלייך די קרבנות פון סטאלין און פון היטלער. גוט, און אין משך פון עטליכע יאר איז עס שטילערהייט אדורכן דעם אמעריקאנער קאנגרעס, דעם ענגלענדער פארלאמענט, אונזער קליינינקע גרופעלע פון דאן קיכאטעס האבן מצליח געווען דא אין בריטאניע אז אז דער ענגלישער פארלאמענט זאל עס ניט אננעמען. נו, דאס איז א ביישפיל פון דעם ווי עס פארשפרייט זיך. איך בין אויפגעצויגען אין אן ארט וואס די שנאה צו סטאלין איז געווען אפשר נישט ווייניגער ווי צו היטלער און די חבדסקעס האבען דורכגעלעבט סטאין און זייער נישט גוט און און היטלערן האט מען דורכגעלעבט אביסל ווייניגער, איך זעה נישט די סתירה אין פיינט האבען ביידע נישט גלייך אויף גלייך אבער פיינט האבען סטאלין און דאס הייסט מיר דארפען נישט זיין די שטיצער פון סטאלין און סטאלינס פארברעכען זענען טאקע זייער געפערליכע איר זייט מסכים אבער איך פארשטיי איך פארשטיי אייער פונקט נישט וואס איך וויל האבען וויכוח אבער.
אייער פונקט איז וועגען פערזענליכע שנאה איז דאס אן אנאנדער ענין, דער איד וואס האט דורגעליטען פון סטאלין פארשטייט זיך אז ביי עם אדער ביי דעם גוי אדער דעם ת ת איז ביי דעם מענטשען סטאלין דער עיקר דאס איז דאך נאטירליך אין פערזענליכע געשיכטע מיר רעדען וועגען חורבן וואס האט אויס געשחט'ן א פאלק אין אלערליי לענדער זייער ווייט פונעם לאנד פון מיט די הויפט אויסשעכטער וואס האבן דאס פלאנירט און ארגאניזירט. צו איז גענאציד אנדערשט איידער אנדערע פארברעכנס, און צו איז דער חורבן אנדערשט איידער די אנדערע טראגעדיעס און פארברעכנס פון דער תקופה. איז טאקע, מ'קען, מ'ברענגט מענטשן וואס האבן געליטן פון סטאלין קיינער לייקענט עס ניט, איך זע ניט אין ערגעץ אין דער וועלט, אין מערב אדער אין ליטא, אז איינמער צעזאגט אז ניין, סטאלין. נאר וואס יא, א געשיכטע איז געשיכטע, געשיכטע איז ניט עפעס א אויסדריקונג פון אונזערע היינטיגע פרעפערענצן. אין די יארן פון נײַנצן איין און פֿערציק ביז פֿיר און פֿערציק און פֿינף און פֿערציק, דאס איז די יארן פון גענאציד פון דעם אמת'ן, דעם הויפט טייל, דעם הויפט חלק פונעם גענאציד פון דעם חורבן, איז אין די אלע לענדער פון מזרח אייראפע זענען די רוסן, די סאוועטן פאקטיש, נישט די רוסן, געווען די איינציגע וואס האבן געקעמפט קעגן היטלער. אז ס'איז געבליבן לעבן איין איד אין ליטע אין לעטלאנד אין אין אין עסטלאנד אין ווייסרוסלאנד ווי אזוי איז גע אין ליטע האט מען אויסגעשאכטן זעקס און ניינציג פראצענט פון די אידן ווייל זיי זענען אידן ניט ווי סטאלינס פארברעכנס דאס איז אן אנדער מין פארברעכן ווי זענען די פיר פראצענט געבליבן לעבן אדם איז אנטלאפען די ערשטע טעג אין סאוועטען פארבאנד און דורגעלעבט די יארען אז יונגע האבען געקעמפט אין דער רויטע ארמעי מיט גרויס שטאלץ. אדם איז אנטלאפען פון געטא און אריין מיט די פארטיזאנער אין די וועלדער וואס זענען געווען די איינציגע וואס האבען געקעמפט קעגען היטלער. אדער אין ווייניגער פאלן פון אלע וואו די אמת'ע צדיקי אומות העולם האבען באהאלטען ווי זיקירט אלסדינג און באהאלטען א שכן. איז דער סוף אפטמאל געווען אז מען האט דערהארגעט סיי דעם מציל און סיי דעם וואס מען האט געפרואווט ראטעווען, אבער די וואס מען האט געראטעוועט איז ווייל עס איז געקומען דער רוס אין פֿיר און פֿערציק, ווען ניט יענע מיליאן, איז דאס איז די געשיכטע דארטן, און די געשיכטע איז די געשיכטע, אז עס וואלט ניט געווען דער פארבאנד פון פעלקער קעגן היטלער וואלט ניט געווען קיין סוף מיט אים. איך זאג ניט אז ס'קענען ניט זיין קיין וויכוחים, איך זאג אז ס'גייט איצטער אין א קאמפאניע צו שרייבן דווקא דעם עקסטרעם-רעכטן מיזרח-אייראפעאישן נאציאנאליסטישן שטאנדפונקט אלס די אמת'ע געשיכטע מיט גענזן פסח, און מיט געלט און כבוד צו ברענגען אלל אידאלעך זאל זיין פון ייוואו זאל זיין פון דער ישראלדיקע אמבאסאדע אפילו אין דער מלוכישער קאמיסיע פאר נאצישע און סאוועטישע פארברעכנס וואס האט פארגעלייגט אין אייראפעאישן פארלאמענט די גלייכהייט און יעדער האט זיינע חשבונות, ישראל דארף האבן די שטימעס אין די אייראפעאישן פאראיין, אין די פאראייניגטע פעלקער, אמעריקע דארף האבן די דאזיגע לויאלע קעמפער קעגן רוסלאנד און קעגן פוטין און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער, עס גייט אריין אין א וועלט פאליטיק דא, איז איך בין שטאלץ אז איך האלט זיך מיט די לעצטע פאר אידעלעך אין אונזער וועלט. שלום בענפעלד. איך וויל עפעס צוגעבן און דאס איז אז ס'איז א פראגע נישט בלויז פון צוויי גענאצידן רד האלאקאסט פאר א בוך אזא געשריבן דוכט זיך פון א אידן ראזענפעלד א פראפעסאר אין נארט קאראליינע רד האלאקאסט און די בלעק לייווס מעטער האבן אין זייער פראקלאמאציע געשריבן וועגן דעם גענאציד קעגן די פאלעסטינער איך רעד נישט וועגן דעם דאס זענען לאמיר זאגן עקסטרעמע פונקטן אבער

און די פאליאקן וואלטן אויסגעהאבעט אויסגעהארגעט אלע אוקריינער א חוץ דעם וואס סיי אוקריינער סיי פאליאקן וואלטן אויסגעהארגעט אלע אידן און די אונטערשיד איז בלויז וואס די אידן האט מען טאקע אויסגעהארגעט און די פאליאקן מיט די אוקריינער נאר אין די צענדליגער טויזענטער צו אפשר מער און מען האט דאס נישט געפארגעט פון קיין איינעם.
אדער אפילו פון דייטשן, דאס איז פון אוקריינער און פאליאקן, און אין דער טייל פון דער וועלט איז נארמאל מען זאל זיך אויסהרג'נען, טא וואזשע איז אזוי אנדערש וועגן די אידן? מען האט געהאט אביסל מער דערפאלג מיט די אידן ווי מיט די אנדערע פעלקער. דאס דער רעלעטאוויזם איז גאנץ פארשפרייט. אז דער אידישער חורבן איז טאקע א גרויסער חורבן און אפשר אן אויסנאם אבער נישט אינגאנצן אן אויסנאם ווייל ס'איז פארגעקומען אנדערע זאכן אנדערע גענאצידן זענען אויך פארגעקומען און די אידן טארן זיך נישט גרייסן אזוי צו זאגן מיט זייער חורבן צופיל ווייל מיט דעם לייקענען זיי די גענאצידן פון די אנדערע פעלקער. דאס האב איך געוואלט זאגען. איך וואלט זייער וועלן אייך שיקען מיין רעצענזיע איבער אט דעם בוך איבער טימאטי סניידער'ס בלאדלענד, עס איז אן אויסערגעווענליך גוט געשריבענער בוך מיט גרויס טאלאנט פון א שרייבער און פון א היסטאריקער, און איך בין ניט מסכים מיט טייל פון זיינע מסקנות וואס זיינען זייער שטארק אונטער דער השפעה טאקע פון די מזרח אייראפעאישע רעוויזיאניסטן וואס דערלאנגען אים מעדאלן און כבוד און אזוי ווייטער, ניט צוליב דעם זאגט ער דאס, אבער ער איז ער איז שטארק געקומען אונטער יענער השפעה. איך האב אים געזאגט צוערשט, לאמיר ביידע דורכפארן פוילן, ליטע, ווייסרוסלאנד און די אלע לענדער, פארוואס איז דאס אז איר האט געפינען אז נאך די אלע יארן פון שלעכטע סאוועטישע הערשאפט זענען דא מער ליטווינער ווי עס זענען געווען פאר דעם. זיי האבן געטון שרעקליכע זאכן, די סאוועטן, אבער ניט גענאציד קעגן די אור-וועלט. און אויב ס'וואלט יא געווען א גענאציד, וואס איז דא דער גרויסער? וואס וואס? איך פארשטיי וואס איר זאגט, אבער אויב ס'וואלט יא געווען, לאמיר זיך פארשטעלן ס'וואלט יא געווען אין אנדערע ערטער אין דער וועלט יא געווען גענאצידן, איז איך ווייס למשל איך ווייס אין טערקיי אין געארגיע נישט אין טערקיי נאר דארטן ביי די ארמענער איך ווייס אין אין אפריקע איז געווען רואנדא געווען גענאצידן אויף דער וועלט געווען און דאס מאכט קלענער דער חורבן, איר מיינט עפעס אנדערש, איר מיינט אז מען מאכט דא א גענאציד צוליב פארקלענערן דעם חורבן, נישט אז סתם איז א חורבן. ערשטנס צוליב פארקלענערן דעם חורבן, און צווייטנס צו מאכן העלדן פון די פארברעכער פון דעם אמת'ן גענאציד.
למשל, אין ליטע איז צוויי טויזנט צוואַנציק געווען דאס יאר פון ווילנער גאון, און צוויי טויזנט איין און צוואַנציק איז דאס יאר פון יאזאס לוקשא, איינער פון די וואס האט געהאלפן אנפאקן די קאפ פון הרב זלמן אוסובסקי אין די ערשטע טעג פון די שחיטות אין קאוונע אין דער לעצטער וואך יוני איין און פֿערציק. פארוואס גיט מען לאקשאן אזא כבוד? ווייל נאך דער מלחמה האט ער געקעמפט קעגן די סאוועטן, ער איז א העלד, מאכט ניט אויס וואס ער טאן. דער חורבן ווערט פארוואנדלט אין אזא קליינעם פרט, אין אזא און וויכטיגקייט אין אזא שיבוש אין אזא אין אזא שטות אז אז עס שטערט ניט אז די וואס האבן אויס געהאלפען אויסשעכטן ממש א פאלק זאלן היינט ווערען אפיציעלע העלדן אין לענדער וואס זענען טייל פון אייראפעאישען פארעין פון נאטא און אזוי ווייטער. מיר דארפען האבן א צווייטע מיינונג. איך בין ניט קעגען די לענדער יא איך זאג, איך גיי געבן נאך א ביישפיל, אין די אלע לענדער איז בדרך כלל דא דעמאקראטיע, מען קען זאגן די ערגסטע ווערטער וועגן פרעזידענט און קעמפן קעגן דעם פרעמיער מיניסטער צו דעם פרעזידענט, אבער ניט וועגן דעם ענין. אין אונגארן האט מען געמאכט א געזעץ וואס מען קען פארשיקט ווערן אויף דריי יאר תפיסה פאר'ן לייקענען אין איינעם פון די צוויי גענאצידן. אין ליטע צוויי יאר, אין לעטלאנד פֿינף יאר, אין אוקריינע צען יאר, און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער, וואס מיינט דאס אז א יונגער מענטש וואס האפט אויף א קאריערע אין געשיכטע אין עפעס א וועט פארשטייט זיך ניט וואגן קומען מיט א צווייטע מינע? הייסט דאס אז דורך דורך ניט דעמאקראטישע מיטלען און דורכן אויסגעבן מיליאנען אויף קאוויד פאר אויסלענדער און אזוי ווייטער פרובירט מען ארויפצווינגען א נייע פאראדיגמע אז ס'איז פאקטיש איז דער חורבן געווען א רעאקציע אויפן גענאציד פון די סאוועטן מיט זייערע אידישע חברים קעגן די פעלקער פון אייראפע. מיט אנדערע ווערטער איז דא א גאנץ טיפער אנטיסעמיטישער פונקט אין דעם צו עטליכע אנטיסעמיטישע פונקטן פון היסטארישן שטאנדפונקט, מאכן העלדן פון מערדער פון אידן אבוויעסלי, זיי וואלטן נישט געמאכט קיין העלדן נאציאנאלע העלדן פון מערדער פון ליטווינא צי אוקריינא צי אנדערע, דאס איז איינס, און צווייטנס האלטן אז ס'איז אזוי אומוויכטיג אז מען קען אנהייבן רעדן וועגן דעם דאס וואס זיי ווילן זאל זיין דער גענז ווי פאקטיש דער איינציגער אז אין צענטער ווילנע איז דא א מוזיי וואס האט ביז לעצטנס געהייסן דער גענאציד מוזיי, Museum of Genocide, און קיין ווארט איז ניט געווען וועגן חורבן. דאס איז אויף גראונד זיראו פונעם חורבן ביז וואנען אונזערע פראטעסטן האבן גורם געווען א צימערל אין קעלער מיט אסאך נידריגע. הייסט דאס די פראגע פון פרייהייט פון דיסקוסיע און אויך די פראגע פון עקסטרעמע נאציאנאליזים וואס וויל פאר איז איך האלט אויב מען קען אלסדינג אזוי לייכט פיקסן וועט מען ווייטער פיקסן די ערגסטע זאכן דאס איז דאס איז איין פונקט. און צווייטנס דארף זיין א צווייטע צד אז עס זאל נישט שאפען אזא באוועגונג אז מען האט אויך מורא אין מערב דא און דארט צו קומען מיט א צווייטע מיינונג. טימאטי סניידער איז א גרויסער היסטאריקער, ער איז אבער ניט קיין גאט, און איך אליין קען א סך יינגערע היסטאריקער אין אמעריקע וואס האבן מערע קריטיקירן דאס וואס זיי זענען ניט מסכים מיט דעם אין זיינע ווערק, ניט ווייס ער טוט עפעס, ניין, נאר עס דא איז פארבונדן שוין דער סטעיט דעפארטמענט און א סך זעהר הויכע ווייל עס איז אריינגעפאלן אין דער נייער געאופאליטיק איצטער מיט רוסלאנד אז אמעריקע און די אנדערע לענדער און און נאטא האפן אז די איבערשרייבונג פון געשיכטע קען זיין א נייער שטעקן אויך קעגן פוטין, ביז מיר וואס זענען זייער שטארק קעגן פוטין האלטן ניט אז דאס איז א ערליכער שטעקן. יא, ס'דא גענוג ניט אויסצוטראכטן. דער ארגומענט איז אז די רוסישע מלוכה איז היינט ניט לעגיטים ווייל זי האט זיך קיינמאל ניט פארענטפערט פאר די פארברעכנס פון סטאלין. דאס איז אמת, דאס איז אינגאנצן אמת, נאר צוליב דעם וויל מען זאגן אז דאס איז געווען פונקט ווי היטלער א גענאציסט. די דייטשן האבן זיך פארענטפערט, זיך אנטשולדיגט, געצאלט רעפעראציעס, משולמים, איז סא אלעס איז א טיף קאמפליצירטער ענין מיט אסאך צדדים, נאר עס איז טיף פארבונדן מיט אנטיסעמיטיזם, מיט נאציאנאליזם, און מיט עקסטרעם רעכטע פאליטיק. איך וועל נאר ענדיגן מיט איין ווארט, וואס מיינט עקסטרעם רעכט? מיר טראכטן פון עקסטרעם רעכט, סקינהעדס און טאטוען פון סוואסטיקאס און אזוי ווייטער. איך האלט אז א פראפעסאר צי א זשורנאליסט צי א פאליטיקער צי א מיטגליד אין א פארלאמענט וואס מאכט העלדן פון די וואס האבן געהאלפן היטלער איז עקסטרעם רעכט איז דאס איז ביי מיר א גרויסע פראגע ווי די עקסטרעם רעכט איבער דער וועלט אין פארשיידענע גלגולים ווערט איצטער מאסקירט אלס סענטער אדער צענטער, דאס גייט אריין אויך אין דעם. איך וויל זאגן נאר איין ווארט וועגן טימאטי סניידער, ער האט דערמאנט די זכרונות פון חיל רייכמאן. וואס זיינע זכרונות פון טרעבלינקע, עס זענען ווייניג געבליבן פון טרעבלינקע, אבער איך האב דאס איבערזעצט אויף ענגליש, עס הייסט אויף ענגליש אין די אמעריקאנער אויסגאבע The Last Jew of Treblinka. אין א רעצענזיע, אין אן ארטיקל וועגן די וויכטיגסטע ביכער פונעם חורבן, האט ער אריינגענומען חיל רייכמאן'ס מעמוארן,

ווייל איך, לויט ווי איך פארשטיי איז ער א גרויסער ליבהאבער פון פוילן, און אזוי ווי די אוקריינער האבן געהארגעט די פאליאקן, איז דארף מען געדענקען ווער עס זענען די אמת'ע מערדער, און דאס זענען די אוקריינער. אזוי אז אפילו אין דעם געביט פון די אזוי צו זאגן רעלאטאוויסטן פון דעם חורבן, איז זענען דא מחלוקת ווער האט געליטן מער פאר וועמען, אחוץ די אידן פארשטייט זיך. וועגן אוקריינע האט טימאטי סניידער פארשיידענע מיינונגען. אמת, אין זיינע ווערק באטאנט ער די גרופע וואס די דייטשן האבן אויסגעשולט און אויסגענוצט און וועלכע זענען געווארן זייער צענטראלע מערדער אין טרעבלינקע און אין אנדערע לאגערס. אבער ווען ער שרייבט וועגן חורבן אין אוקריינע גופא, וואס האט געטראפען אין איינס פון איין און פֿערציק און ווייטער, דאס הייסט אין די מזרח'דיגע לענדער, שרייבט ער ריכטיג, סניידער, אז דארטן זענען געווען די גרעסטע מערהייט איז געווען אויסגעהארגעט אין מזרח אייראפע, און בדרך כלל דורך שיסן און ניט אין די לאגערן. איז ער לויט מיין מיינונג לחלוטין ניט גענוג קריטיש וועגן די אוקראינישע פאשיסטישע ארגאניזאציעס OUN און וועגן באנדערא און וועגן אנדערע, און די לעצטע יארן פון זינט צוויי טויזנט פֿערצן שוין א שיינע פאר יאר נאך גראדלענד. איז סניידער איינער פון די וואס ווילן ניט פארטראגן אז מען זאל דערמאנען אז אין דער היינטיקער אוקריינער רעגירונג איז דא זייער א סך געלט פאר געבן כבוד פאר די מערדער פון יידן און אגב פון פאלאקען אויך. איז דא קומט אן אנדער סניידער הייסט דאס אז ס'איז דא אלערליי רעלאטיווקייטן און קאמפליקאציעס אין דעם ענין. איין פונקט וואס סניידער האט ארויסגעבראכט וואס איך בין יא מסכים, זייער אסאך אוקריינער און ליטווינער און אנדערע האבן געקעמפט אין דער רויטער ארמעי קעגן היטלער, וועגן זיי פארגעסט מען אינגאנצן.
א שענעם דאנק אייך אלע, עס קומט א צייט, מיר האבן באגרענצטע צייט, דאס איז א געוואלדיג גרויסע טעמע, דוד כץ ווי אזוי קען מען זיך פארבינדען מיט אייך און זיך דערוויסען מער וועגן די טעמעס?
איך פארבעט אלע א קוק טון אונזער קאנטראווערסיאלען זשורנאל דיפענדינג היסטארי דאט קאם וואס איז שוין צוועלף יאר אן איינזאמער אן איינזאמער אינזל פון קעגנערשאפט צו די נייע רעוויזיעס אין די דיפענדינג היסטארי דאט קאם און דארטן איז דא אלע אינפארמאציעס פון פארבינדן זיך ווען מען קומט שוין דארטן אריין קען מען געפינען זייער אסאך רייכע מאטריאלן וועגן אידיש, אידיש פארשונג. איך קום דארטן אריין בעיקר צוליב דעם און איך שעפ א גרויסע הנאה. איינע פון די פראיעקטן איז די ווערטערבוך וואס געהאט א גרויסע פראגרעס, ס'האט מיטן געבליבענער שחר ליפט. מיר דערמאנען די פראיעקטן ארום אידיש דוקן, נאר דאס איז ניט פון דיפענדינג היסטארי בוקס. יא, איך ווייס, איך ווייס. דאס איז פשוט אן אנדערע. אבער ס'געפינט זיך דארטן. עס געפינט זיך אויך דארטן די אינפארמאציע. יא. נו, מיר האלטן אז פארטיידיגן די געשיכטע מיינט אויך פארטיידיגן די קולטור, די שפראך און אזוי ווייטער פון די אומגעקומענע. איך האב ניט פארשטאנען דעם חורבן אליין, ביז וואנען איך בין ניט אין משך פון דרייסיג יאר ארום געפארן ליטע און לעטלאנד און ווייסרוסלאנד און אוקריינע אומעטום זוכענדיג דעם לעצטן אידן אין שטעטל אדער ס'איז קיינער ניט געבליבן אדער ס'איז איינער געבליבן פון פאר דער מלחמה אויס איך בין גליקליך אז איך האב געפונען נאר דאס האט מיר באוויזן וואס מיינט גענאציד אז ס'בלייבט נאך זעהט קיינער. אברעמי ווי אזוי געפינט מען אייך אויף דער וועלט און דערציילט וועגן אייער ראדיא און פעיסבוק. יא איך בין זוכט אידיש ראדיא אויף אידישע אותיות אויף ענגלישע אותיות וועט איר עס געפינען פארהאן אין פעיסבוק אידיש ראדיא יא, מען קען עס זייער גרינג געפינען און זייער לייכט. און אין ישראל הערט מען אייער קול וועכנטליך, יא? יא, מיר האבן אלע וואך צוויי אודיציעס, פרייטאג מיטאג צייט צוויי אזייגער אין כאן תרבות, דאס איז א

און שלום בענפעלד איז וועלט באקאנט פאר זיין אנפירען ווי מיט שעף רעדאקטאר פון אום ווי זאגט מען? ארומנעמיג. ארומנעמיג אידיש ענגליש ווערטערבוך.
בית רעדאַקטאָר, בית שעפֿרעדאַקטאָר. איך האב נישט געזאגט דאס, ס'איז נישט געווען רעקארדירט, אז ס'איז פאר מיר א גרעסער כבוד צום ערשטן מאל צו שמועסן כמעט פנים אל פנים קען מען זאגן מיט פראפעסאר כץ וואס איך קען זייער גוט זיין ארבעט וואס האט מיר שטארק געהאלפן פאר מיין דיסערטאציע ממש, איך בין ממש געגאנגען אין אייער פוס טריט. איז א דאנק פאר דעם. א דאנק פאר אונז, און איך בין שטאלץ וואס שלום איז א מיט אנפירער פון אונזער פראגראם, איז איר קענט געפינען אלערליי אינטערוויוען און קאמענטארן פון אים שטענדיג אויף אונזער פראגראם און אין אונזער ארכיוו, קען מען דאס געפינען אויפן וועב ביי אידיש וואויס דאט קאם, און איך דאנק אייך אלע, לאמיר נאר רעדן אויף שמחות.
אמן. מיר דאנקען דיר. א דאנק.
מיין פארגעניגן. זייט אלע געזונט.
זיי אלע געזונט.